Pikirlenip görüň, irden turaňyzda zawtragyňyz taýýar, kofeňiz, çaýyňyz demlegli, taýýar. Şo günüň planlaryny şuny, şuny, şuny etmeli diýip, taýýarlap berýän bir kömekçiňiz bar diýip pikirlenip görüň. Olam bir adam däl, bir robot diýip pikirlenip görüň. Şu belläp geçen zatlam fantastika däl, hakyky. Dünýäniň iň uly tehnologiýa kompaniýalary adamlar ýaly ýöreýän, adamlar ýaly pikirlenýän robotlary döredýärler. Işläp düzýärler. Käbirleri zawodlarda işleýän bolsa, käbirleri skladlarda haryt daşaýarlar. Eýsem, bu adam şekilindäki robotlar, humanoid robotlar biziň durmuşymyzy nähili üýtgeder? Olardan gorkmalymy ýa-da bagrymyza basyp, Senem bizden diýip kabul etmelimi? Geliň, şu gün bilelikde şu soraga jogap tapaýlyň. Hemmäňize salam. Salowmaleýkim.
Bu günki temamyz humanoid robotlar barada. Soňky mahal humanoid robotlar diýip köp agzalýar. Näme diýmek humanoid robot diýmek? Obyçny robotlardan näme tapawudy bar? Human sözi iňlis dilinden gelip çykýar, adam diýmek, ynsan diýmek. Ýaňy dogry belläp geçdiň. Humanoid robotlarda adam şekilli robotlar, adama meňzeýän robotlar. Iki eli bar, iki aýagy bar, göwresi, başy, sypaty boýunça adama meňzeýär. Şoň üçin humanoid robot. diýilýär. Diňe bir sypaty boýunça däl, ýene bir aýratynlygy boýunça-da adama meňzeýär. Eýýäm birnäçe ýyl bäri zawodlarda, önümçilikde ýönekeý robotlar ulanylýar, adaty robotlar ulanylýar. Ýönekeý robotlar diýýäs, sebäbi belli bir komanda boýunça işleýär şo robotlar. Meselem, awtoulag öndürýän zawodlarda ulanylýan robotlaryň eli dynman şo bir hereketi gaýtalap durýar. Ýa-da başga bir zawod, mysal hökmünde çips çykarýan, çips öndürýän zawod, şol çipsler belli bir agramda bolmasa ýa-da gaplary gowy edip gaplanmasa, bolsa, ulanyşa goýberilmän bir gapdala süýşürýär. Ýöne hemme zat düzüw bolsa, ulanyşa goýbermek üçin başga bir liniýa goýberýär. Indi şo zady günüň dowamynda dynman gaýtalap durýar. Ine, şolam ýönekeý roboda mysal hökmünde görkezseň bolýar. Sebäbi şo robodyň birje komandasy bar, olam aýyl-saýyl edip durmak. Emma humanoid robotlar bolsa, öňinçä daşda göreni göz gezdirýär, synlaýar, analiz edýär, şoňa görä-de netije çykaryp hereket edýär. Meselem, ofisde ýa-da öýde başga bir otaga geçjek bolanda gapy ýapyk, bolsa, öňinçä gapyny açmaly diýip netije çykarýar. Soňra gapyny açmak üçin näme etmeli diýip pikirlenip başlaýar. Gapyň tutawajyna seredip, tutawajy, ruçkasyny nähili tutmaly diýip, şo barada-da pikirlenýär. Soňra netije çykarýar. Şoňa görä-de hereket edýär. Ine, şu aýratynlygy boýunça-da adama meňzeýär. Elbetde, entek şu wagt Artykça dolulygyna humanoid robotlaryň aňy, emeli aňy, doly ösmedik. Her gün iýmitlenýär, terbiýelenýär, wagtyň geçmegi bilen hem kämilleşer. Indi iýmitlenýär diýemde adam ýaly robotyň özi iýmitlenenok, elbetde. Emeli aňy iýmitlenýär. Emeli aňy iýmitlemek üçin näme edilýär? Bir topar maglumatlary alyp, dogry işlemek üçin, dogry maglumatlary beýnä oklap, Şoňa görä-de kämilleşmek üçin işler alnyp barýar. Ine şoňa-da iýmitlenmek, terbiýelenmek diýilýär. Indi ussat ýene bir sorag ýüze çykýar-da, näme üçin robotlary adama meňzeş edip döretmeli? Biz hemmämiz adamlar bolup näme maksat edýäris? Gelejekde agyr işlerde, gündelik gaýtalanýan işlerde robotlary ullanmaly diýip maksat edýäris, dogrumy? Dogry. Indi, şu wagt, adamyň eli bilen ýasalan ähli zatlar, daş-töwerekde görýän zatlarymyz, paçtiçto hemme zatlar adamlaryň agramyna, boýuna görä döredildi. Gapylar, stollar, stullar, jaýlar, liftler, hemme zat adama görä. Şonuň üçin, eger-de biz geljekde robotlary öz maksatlarymyza görä produktiwny edip ullanjak bolsak, şo robotlary-da adamyň sypatynda ýasamaly bolýar. Indi, şonuň üçin hem şu wagt adaty robotlardan humanoid robotlara bolan isleg adaty robotlara bolan islegden has ýokarda. Hä, onda şuny diýjek bolýaňmy? Iskusstwny intellekt öseni üçin himanoid robotlar köp agzalýamy? Dogry.
Birinji sebäbi iň uly faktor şol. Soňky mahal iskusstwny intellekt, emeli aň, biziň pikir etişimizdenem has çalt kämilleşip barýar. Düýn gördüň-ä özüňem Nvidia-nyň konferensiýasynda Jensen Huang aýdan zatlaryny. Şol wideony görjeklerem bar bolsa ýokarda bir ýerde goýaý linkini. Ony elbetde dil-ä iňlis dilinde hem-de bir ýarym sagatlyk. Wide, adamlaň wagty ýok bolmagy mümkin seretmäge. Şoň üçin görüp bilmeýänler gynanmasyn, şo ýerde agzalan zatlaryň hemmesini indiki wideolamyzda aýtyp bereris. Birinji faktory iskusstwny intellekt diýdik, ikinji faktor näme? Humanoid robotlaryň soňky mahal köp agzalmagynyň ikinji faktory robotlaryň daşyndaky sensorlar. Humanoid robotlaryň hemme ýerinde diýen ýaly kiçi-kiçi sensorlar bar. Şo kiçi sensorlaryň saýasynda robot özüni deňagramlykda saklaýar. saklaýar. Soňky mahal şo sensorlary öndürýän firmalar köpeldi, kompaniýalar köpeldi, bahasam arzanlady, gowudan gowy sensorlaram çykdy. Üçünji faktorda robotlarda ulanýan motorçikler. Öňler ýadyňa düşýärmasa kinolarda zatlarda göremizde adama meňzeş robotlary hereket etdirenlerle şol şolar ýaly hereket etdirýärdiler. Indi robot bol zat diýlende. Şo şeýle hereket etmeginiň sebäbi aslynda motorçiklertdi. Şo döwürdäki motorçikler bilen Şu döwürdäki motorçyklaryň arasynda dag bilen deňiz tapawut bar. Indiki çykýan motorçyklar we robotda ulanýan motorçyklar paçti üçde adamyň hereketine meňzeýär. Ýene bir faktorlaryň biri-de batareýkalar, akkumulýatorlar. Öňler robotda ulanýan batareýkalar, akkumulýatorlar bir gezeklikdi, zarýad berip bolanokdy. Özem on minuda ýa ýeter ýa ýetmez. ýetdi. Indi batareýkalar on ýaly-da, zarýadam berip bolýar, günden energiýa alýan batareýkalar bar, ýigrimi dört sagatlap dynman işläp bilýän batareýkalaram bar. Batareýka tehnologiýasy ösdi. Şu tehnologiýalaryň hemmesi bilelikde ösenligi üçin onda himanoid robotlara bolan isleg artdy diýsek boljak-da onda. Eger-de isleg artan bolsa, onda o robotlaryň basymrak öýüne, ofisine almak, Isleýänler-de köpelendir. Dogry. Satylýamy şu wagt şolar? Kimden, nireden almaly? Iň gyzykly ýeri-de bahasy näçedenka?
Ýo, eger humanoid robotlar satylýan magazin göz öňüne getirýän bolsaňa, olar ýa zat ýok. Iki müň otuz, iki müň otuz bäşinji ýyllar aralygynda bolar diýip çaklanýar. Şu wagt humanoid robotlary öndürýän firmalar başga firmalara barlag hökmünde, analiz hökmünde ugratýarlan barlag nähili näsazlyk. ýagdaýlary bar. Näme kemçilik döräp biler diýip, şoň üstünde işleýärler. Sebäbi halka hödürlemäkä öňünçä belli bir barlaglardan geçmeli, dokumentasiýa ugry bar. Şo zatlary edip, anyk göz ýetireňden soňra halka hödürlemeliler. Şonuň üçin birazajyk wagt alar. Bahasy barada aýtjak bolsak-da, şu wagt iň arzany on müň dollar töweregi, iň gymmaty ýetmiş bäş müň, segsen müň dollar aralygynda. Haýsy firmalar nähili robot öndürýär, ony häzir aýdyp berjek. Hytaý firmalabam şolaň arasynda, şolaňky arzandyr.
Baba hytaý firmadaba ýöne wagtyň geçmegi bilen şo robotlaň bahasam arzanlar meň şu wagt ýaňky agzan bahalam takmynan aýdylýan bahalar olar. Indi seňem ýaňky belläp geçişiň ýaly barlag höküminde bolsada şu wagt humanoid robotlar zawodlarda skladlarda Önümçilikde ullanylýar. Başga nirde ullanyp bolýar? Dogry, önümçilikde aşwat barlygy hökmünde ullanylýar. Mundan başga-da hyzmat, usluga, industriýasynda, pudagynda-da ullanylýar. Hatda şu hyzmat industriýasynda humanoid robotlaryň ösmegi, ýerleşmegi başga pudaklara görä has çalt bolar diýip pikir etýän. Restoranlarda ofisiant hökmünde, otellerde resepsionlarda, aeroportlardaky ýa söwda merkezlerindäki ýaly sorag-jogap bölümlerinde ýuwaş-ýuwaşdan eýýäm humanoid robotlary görüp başlarmyka? diýen. Ýaponiýada käbir ýerlerde eýýäm şu wagtdan ýaňky agzap geçen ýerlerimde ulanylýanyna duş gelseň bolýar. Mundan başga-da saglyk medisina pudagynda-da ulanylar. Ýene-de Ýaponiýadan mysal bereýin. Olarda näme bizdäki ýaly çagaly çugal, agtykly çowlukly giden bir giň maşgala ýok-da. Bolsa-da gaty az. Maşgala gurýanam az. Şonuň üçin Ýaponiýanyň ortaça ýaşy beýleki ýurtlara garanyňda ýokarrak. Uly ýaşdaky adamlar köpräk-dä. Şol uly ýaşdaky adamlara kömekçi hökmünde derman wagtlaryny ýatladyp, durýan, ýörände-turanda kömek edýän, gürrüňdeş boljak humanoid robotlaryň üstünde işlenýär. Şu wagtam ýaponlaryň Pepper atly bir roboty bar. Ýüzüňe seredip sen gamgynmy, şadyýanmy şony bilýär, şoň üçinem Äme keýpiň ýokla? diýip soraýar. Her kimiň bilesi gelýän soragyny meresim gelýär, Robotla işimizi elimizden alarmy diýip. Aslynda näme jogap berjegiňi bilýän. Tä geçenki AI wideomyzdaky diýşiň ýaly. O wideonam goýaryn men staýda, görmedikde hökmän görüň. Täze-täze işler dörär diýersiň. Ýöne indi kafelerde kofe demläp berýän baristaň ýerine robotla işlese, barista işsiz galar-a.
Dogry. Indi ýöne ştada bir zady ýerlikli belläp geçeýli. Adam eli bilen ýasalýan ähli zatlar birbada bolmaýar. Şu günki günde humanoid robotlaryny öndürýän bolsak-da, ertir hemme ýerde hemme işi humanoid robotlar ýöretýär diýen zat ýok. Ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Şoň üçin barista, ofisiant ýaly hyzmat industriýasynda işleýän adamlar wagtlaýynça işsiz galmagy mümkin. Näme üçin wagtlaýynça diýýän? Sebäbi barista, ofisiant ýaly wezipeleriň borçlary, ýerine ýetirmeli işleri üýtgäp gider we şo täze ýerine ýetirmeli işleri öwrenişýänçä ýa-da öwrenýänçä belli bir wagt geçer. Mysal üçin, sen kofe içmäge şo bir kafe barýaň diýeli. Şu taýda-da ýekeje barista bolsun kofe taýýarlaýan.

ýatypdyryn, ukymy alyp bilmän turun diýseň, onda kofäň mukdaryny köpeldeýinmi diýip sorar. Indi şu barista bilen seň araňdaky gürrüň nämeden başlandy? Barista seň ýüzüňe seredip nähili ýagdaýdadygyňy duýdy. Elbetde muny robodam edip biler. O robodam senden näme keýpiň ýokla diýip sorasa, ýaňky barista ýaly adam şekilli gürleşimiz ýaly gürleşmer. Sebäbi o robot duýgyny nireden bilsin. Adam şekilli diýýän gödekläp gürlemek manysynda diýemok. Iki adamyň arasyndaky gürrüň ýaly gürleşmek diýjek bolýan. Aslynda baristaň işi kofe taýýarlap bermek. Ol seň ýagdaýyňy soramasa-da bolýar. Ýöne, şo barista seň ýagdaýyňy soraýanlygy üçin, her bir gelen müşderä hormat goýýanlygy üçin, kafeň içinde ýakymly muzika, aýdym-saz aýdyp durany üçin her bir müşderi şo tak gaýtalap barýar. Sebäbi o ýerde diňe kofe satylanok, duýgudaşlygam bildirilýär. Meň pikirimçe, geljekde baristalaryň kofe taýýarlamak işini robota geçirse-de, baristalar ýene-de şo kafede işlär diýip. pikir etýän. Sebäbi gelen adama ýakymly gürrüň etmek, hal-ahwalyny soramak, müşderileriň kafeden ýylgyryp çykar ýaly işleri has üns berilermika diýýän. Elbetde, bu işlere baristaçylyk ýa barista işi diýmek kyn, ýöne täze işler döräp, öňki işleň ýerine ýetirmeli işleri üýtgäp gidýär. Ine, şu üýtgeşmelere-de näçe çalt öwrenişsek, şonça-da işsiz galýan wagtymyz gysgalar. Düşündim. Fiziç Fiziki işler robotlar alsa-da, duýgudaşlyk, bir-birege sylag-hormat ýaly işlerde adamlar uly rol oýnaýar-da. Edil özi. Indi şu robot çykarýan firmalar barada aýtyp berseň. Bolýar.
Birinji firma Boston Dynamics. Şu ugurda iň köne, birinji bolup işe başlan firma diýsek ýalňyşmarys. Kompaniýa bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda MIT-de döräp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Goranmak ministrliginiň goldawy bilen uly işleri amala aşyrdy. Boston Dynamics işläp düzen Atlas atly roboty häzirki wagta çenli ýasalan humanoid robotlaryň arasynda adama iň köp meňzeýän robot diýip hasaplanýar. Atlas ylgap, basgançaklara münüp, düşüp, böküp we hatda salto edip bilýär. Emma Boston Dynamics-iň maksady şu Atlas roboty satuwa çykarmak däl, özleriniň inženerçilik işlerini giňeltmek. Hany göreýli, nähili gowy robot ýasap bilýäris diýip, öz-özlerini kämilleşdirýärler. Atlas robotyň üsti bilen robotlaryň adamlar ýaly hereket edip bilýändigini subut etmek isleýäris diýip düşündirýärler. Şoň üçin döretdik diýýärler. Kompaniýanyň satuwa çykaryp esasy girdejisini häzirki wagtda elektrik stansiýalarynda we magdalarda ulanylýan dört aýakly spot robotyň üsti bilen gazanýar. Ikinji firma barada-da aýdyp bereýin, ýöne kimiňkidigini aýtsam birazjyk geň galmagym mümkin, sebäbi öňki wideolarymyzda-da Starlink, SpaceX barada-da gürrüň edipdik. Dik bulam Ilon Maskyň kompaniýasy, Tesla. Ilon Mask Teslany diňe bir awtoulag brendi däl, eýsem, adamzady robotlar bilen üpjün etmek taslamasy diýip düşündirýär. Teslanyň Optimus atly roboty ilkinji gezek iki müň ýigrimi ikinji ýylda görkezildi. Şondan bäri prototip görnüşde birnäçe gezek täze nesilleri öndürildi. Her gezek täze pokoleniýasyny görkezende, öňki pokoleniýasy bilen arasyndaky tapawudyň gitdigiçe ulalýandygyny görüp bolýar. Gyzykly maglumat şu Optimus roboty iň uly güýjüni Tesla-nyň ägirt uly maglumat bazasyndan alýar. Bu näme diýmek? Kompaniýanyň millionlarça awtoulaglary her gün surat we hereket maglumatlaryny ýygnaýar. Bu maglumatlar Optimus-yň daşyndaky sensorlaryň doly we dogry işlemegine kömek edýär. Bu hem öz gezeginde robotyň adam ýaly görüp daş-töweregi synlap, öwrenmegine mümkinçilik döredýär. Ýene bir gyzykly maglumat, Ilon Mask şeý diýýär, Şu wagt Optimus bilen Tesla awtoulaglary şo bir ýerde, şo bir liniýada öndürilýär diýýär. Ýöne şeýle bir wagt geler, şo ýerde öndürilen robotlar özleri Tesla awtoulagny ýene şo bir ýerde öndürer diýýär. Humanoid robotlary öndürýän üçünji firma Figure AI iki müň ýigrimi ikinji ýylda Kaliforniýada Brett Adcock tarapyndan esaslandyrylýar. Ýadyňa düşýän bolsa, uçýan taksiler barada wideomyzda Archer Aviation kompaniýasy barada gürrüň edipdik. Şoňam esaslandyryjy şul adam. Kompaniýanyň ilkinji roboty Figure nol bir. Dolulygyna bir adamyň ölçegine, sypatyna meňzeýär. Iki aýagynda ýöräp bilýär, ylgap bilýär, gutalary daşap bilýär, hatda awtoulaglaryň önümçiliginde bölekleri ýygnap we söküp bilýär. montaž-demontaž edip bilýär. Figure AI kompaniýasyny beýleki humanoid robot öndürilýän kompaniýalardan tapawutlanýan bir tarapy bar. Robotlara diňe hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen çäklenmän, eýsem, adamlar bilen tebigy aragatnaşyk saklaýan iskussyony intellekt bilen üpjün edýärler. Edil şu iskussyony intellekt boýunça-da OpenAI bilen gönüden-göni hyzmatdaşlyk edýär. OpenAI firmasy ChatGPT-ni döreden firma. Bu hyzmatdaşlyk arkaly Figur Norwurk diňe näme etmelidigini bilmek bilen çäklenmän, eýsem şu hereketi näme üçin edýändigine hem düşünýär. Kompaniýanyň umumy maýa goýumlary, inwestisiýasy bolýar-da, sekiz ýüz elli million dollardan geçýär we onuň maýadarlarynyň, inwestorlarynyň arasynda Microsoft, Nvidia we Jeff Bezos ýaly inwestorlar bar. Figure AI kompaniýasy barada gyzykly maglumat şu kompaniýaň robot öndürýän önümçilik bazasyndan başga robotlaryň emeli aňy üçinem mini kiçijik bir fabrika bar diýýärler. Şo ýerde-de ýaňky robotlar staž geçýär, stažor hökmünde ullanylýan eken iskusstwen intellektini, emeli aňyny ösdürmek, kämilleşdirmek üçin. Mundan başga-da ýene-de birnäçe firmalar bar, ýöne ýene bir firmany belläp wideony jemläýeli. Indiki firma Agility Robotics kompaniýasy. Iki müň on bäşinji ýylda Oregon ştatynda esaslandyryldy. Kompaniýanyň esasy önümi Digit atly robotdyr. Olam beýleki humanoid robotlar ýaly iki aýagynda ýöräp bilýär, gutulary gollary bilen göterip, daşap bilýär. Iň uly aýratynlygy-da uly we çylşyrymly ammarlarda hereket edip bilýär. Uly we çylşyrymly ammar diýemizde-de Amazon kompaniýasynyň skladlary, ammarlary göz öňümize gelýär. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda Amazon firmasy öz ammarlarynda Digit robotlaryny synagdan geçirip başlady. Robotlar gutulary göterýär, önümleri tertipleýär we adamlar bilen bir hatarda beýleki adam işgärleri bilen hem birlikde işleýär. Agility Robotics kompaniýasynyň maksady iki müň ýigrimi altynjy ýyldan başlap her ýyl on müň sany Digit robot öndürmek bolup durýar. Meň pikirimçe bir azajyk kynrak bolarmyka diýýän her ýyl on müň sany robot öndürmek. Ýöne kim bilýär, tehnologiýa şo dereje çalt ösüp barýar. Başarmaklar-da mümkin. Şu kompaniýanyň Digit roboty barada gyzykly maglumat, zarýady çöküp barýarka, awtomatiki usulda özüne zarýad berýän stansiýa eltip özüni gaýtadan çatýar. Ine şu firmalaryň öndürýän humanoid robotlar bir-birinden tapawutlansa-da, hemmesiniň birje maksady bar, olam adamlara kömekçi hökmünde adama meňzeýän adam ýaly kirlenýän robotlary öndürmek we ýetişdirmek. Humanoid robotlaryň edil zawodlarda, ammarlarda ýa-da ýaňky belläp geçişimiz ýaly hyzmat industriýasynda-da ullanylmagy köp wagt almasa-da, öýlerimize çenli girmegi birazajyk wagt almagy mümkin. Ýöne şu wagtdan bize tomaşa edýän adamlara-da şolar ýaly kömekçi robotlary öýüne çenli girmegi birazajyk tolgundyrýanka diýip pikir etýän. Şoň üçin wagty gelende bizi tomaşa edýänlere-de, beýleki adamlara-da, özümize-de, her kime kömekçi hökmünde Terminator ýaly gowy robot arzuw edýän.
Bu günlükçe boldy, hemmäňize hoş sag boluň! Sag boluň! Laýk basyň, kommentariýa ýazyň, agza boluň!
Basdyryň ýazdyryň!